Ndamenya wega mbara cia mwĩrĩ na nguthi cia andũ nĩciathira, Rũgendo rũrũ ndirĩ na mwago kana ũhurũko ndĩ mbara-inĩ, No niĩ nĩnjũĩ gĩkeno gĩakwa mwĩhoko wakwa nĩ mwathani, Mathĩna mothe na mbara cia thĩ nĩnjũĩ wega ndahotana, Mũthenya wakwa wa kũhurũka ndigacoka kũririkana. Hallelujah! Atĩ mũthenya wakwa wa kũhurũka rĩ, ndigacoka kũririkana mbara icio. Mũthenya wakwa wa kũhurũka rĩ, nĩ ngakorwo nyamarũrĩtwo mbara. Hallelujah! Nĩ ndoka mahinda mangĩ nĩgetha tũgayane kiugo kĩa Ngai. O kiugo kĩrĩa kĩrĩ na muoyo o kiugo kĩrĩa gĩtũtũũragia. Jesu rĩrĩa ageragio nĩ mũcukani-rĩ, mũcukani akĩmwĩra atĩrĩrĩ, garũra mahiga maya matuĩke mũgate nawe nĩgetha ndũgagĩkue nĩ ng'aragu. No Jesu amwĩrire atĩrĩrĩ, to mũgate ũngĩtũria mũndũ muoyo, tiga kiugo kĩrĩa kiumaga na kanua ka Ngai. Hallelujah. Rĩu mahinda maya ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ, no wage gũtũrio muoyo nĩ mũgate? na mũgate nĩ ikeno na maũndũ ma gũkũ thĩ. Mũgate nĩ maũndũ marĩa tuonaga mena bata, no kiugo kĩa Ngai tondũ nokĩo gĩkarũgama rĩ, kiugo kĩmwe kĩa Ngai no gĩtũrie mũndũ mũndũ muoyo. Hallelujah. Ndĩrenda tũgayane kiugo kĩa Ngai kĩgiĩ rĩrĩ, kũrũĩrĩrwo mbaara nĩ Mwathani. Hallelujah. Kana kuuga atĩrĩrĩ, mbaara ti yakwa, mbaara nĩ ya Mwathani. The battle belongs to the Lord. Hallelujah.

power and strength to the Lord. Hallelujah. Atĩ ũhoro wa kũrĩrĩrwo mbara nĩ mwathani, ũhoro wa kwĩrĩkana nĩ atĩrĩrĩ, mbara ti itũ, mbara iria cia gũkũ thĩ tũrarũa ti citũ. Hallelujah. Nĩ tũtigane na mbara, twĩtĩkie Ngai na nĩgetha atũrũĩrĩre. Twĩcirie ũhoro wa mbaara ya kũrũĩrĩrũo nĩ Mwathani ĩtariĩ atĩa. Rĩera tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama ikũmi na inya. Thama ikũmi na inya tũkũrutia mũhari wa kĩ? Tũkũrutia mũhari wa ikũmi. Tũthiĩ oro ũguo nginya na hau ũguo 14. Thama ikũmi, nĩyo Exodus, kuuma ikũmi. Na rĩrĩ, Firauni akuhĩrĩria-rĩ, ciana cia Isiraeli igĩtiira maitho, ikĩona andũ a Misiri maciumĩte thutha, igĩĩtigĩra mũno. Nacio ciana icio cia Isiraeli igĩkĩra igĩkaĩra Jehova. Ningĩ ikĩra Musa atĩrĩ, githĩ kũu Misiri nĩ mbĩrĩra gũtaarĩ, atĩ nĩkĩo watũrutire kuo tũke tũkuĩre gũkũ werũ-inĩ? Rĩu-rĩ, wagĩtwĩkire ũũ nĩkĩ, ũgĩtũruta Misiri? Githĩ ũhoro ũyũ ti ũrĩa twakwĩraga atĩrĩ, twĩ Misiri? Tũgĩkwĩra atĩrĩ, 'Tigana na ithuĩ! Reke tũtungatĩre andũ a Misiri, nĩ ũndũ nĩ kaba tũtungatĩre andũ a Misiri gũkĩra gũkuĩra werũ-inĩ. Nake Musa akĩra andũ atĩrĩ, 'Menyai mwĩtigĩre, no rũgamai mwĩhandĩte o ro ũguo, muone ũrĩa Jehova ahonokanagia, na muone maũndũ marĩa egwĩka nĩ ũndũ wanyu ũmũthĩ. Nĩ gũkorũo andũ aya a Misiri mũrona ũmũthĩ-rĩ, mũtigacooka kũmona rĩngĩ o na rĩ, tene na tene. Jehova nĩwe ũkũmũhũranĩra, inyuĩ no gũkira mũgũkira ki. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Jehova nĩwe ũkũmũhotanĩra, inyuĩ no gũkira mũgũkira ki, mũhotanĩrũo nĩ Jehova. Haleluya! Ciugo ici ciandĩkĩtwo hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli ciaumaga Misiri-rĩ, marekererio nĩ Firaũni-rĩ, Firaũni nĩ acokire akĩona aai, haha ndineka wega. Nake akĩona atĩrĩ, agĩtũma mbũtũ yake, mbũtũ ya mbarathi, mbũtũ ya njeci yake, makinyĩre ciana cia Isiraeli macicokie ũkombo-inĩ. No ciana cia Isiraeli igĩkaĩra Jehova ikĩmwĩra nĩ kũhiũhire. No ningĩ magĩtetia Musa makĩmwĩra, kaba tũngĩakuĩrĩire Misiri, kaba kũngĩaikari, mationaga mwĩhoko o na ũrĩkũ, o na meyonaga marĩ akuũ tondũ monaga o mbĩrĩra. Haleluya! Tigaga hĩndĩ ciothe wakorũo nĩ maũndũ na ithingithia cia mũtũũrĩre ũkona o mbĩrĩra tu. Onaga mbere na ũkona muoyo. Haleluya! Na ũkona ũhootani. Atĩ ciana ici cia Isiraeli ciona thũ ciao, cionire o mbĩrĩra.

kũrĩa Misiri, makariganĩrwo atĩrĩrĩ, kũrĩa kwarĩ na thĩna mũingĩ, kũrĩa kwarĩ na ũkombo mũingĩ, no rĩu-rĩ, nĩ gwakinya werũ-inĩ, nĩ mona rĩu nĩ magũkuĩra werũ-inĩ tondũ thĩ imarigicĩirie, mbere yao nĩ iria itune, thutha nĩ thũ, mĩena na mĩena nĩ irĩma, makarigwo tũkũrĩra kũ, mbara nĩ nenehire. No rĩu-rĩ, andũ aya a Misiri makĩrwo nĩ Musa atĩrĩrĩ, ũguo twathoma nĩ atĩrĩrĩ, menyai mwĩtigĩre Menyai mũrũo nĩ hinya, nĩ tondũ Jehova-rĩ, nĩwe ũkũmũrũĩrĩra. Inyuĩ no gũkira mũgũkira ki. Tũngĩthianga na mbere na gũthoma nĩ tũkuona atĩrĩrĩ, andũ aya hĩndĩ ĩrĩa makirire ki-rĩ, andũ aya hĩndĩ ĩrĩa mehokire Ngai wao-rĩ, na makĩtĩkia ũguo Musa amera-rĩ, Jehova okire akĩmaturĩra njerũ. nj- njĩra njega thĩinĩ wa iria thĩinĩ musa akĩhutia maĩ magĩtigana na matigana-rĩ hakĩgĩa na njĩra nyũmũ ya kũgera iria-inĩ itune na ciana cia isiraeli ikiumĩra igĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ mũrata wa mwathani nĩ ngwenda gũkwĩra na nĩkĩo ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mbara ĩrĩa ũrarũa-rĩ

Ĩtĩkia Ngai no mwĩhoke we. Haleluya! Makĩĩrwo nĩ Musa atĩrĩrĩ, Menyai mwĩtigĩre, o na kana mũũrwo nĩ hinya, nĩ gũkorwo Jehova nĩwe ũkũmũrũĩrĩra. Haleluya! Bwana asifiwe. Inyuĩ no gũkira mũgũkira, na nĩ mũkuona maũndũ marĩa Jehova agwĩka nĩ ũndũ wanyu. Nĩ mũkuona ũhonokanio wa Jehova. Haleluya! Na thũ ici mumĩte thutha-rĩ, Bwana asifiwe, gũtirĩ hĩndĩ mũgaciona hĩndĩ ĩngĩ o na rĩ, o na kana rĩ. Bwana asifiwe. Gũtirĩ hĩndĩ mũgacoka gũciona rĩngĩ. Ciana cia Isiraeli no korwo ciarigagwo atĩrĩrĩ, aya tũrona haha thutha witũ, aya, na matuĩke atĩ tũtikũmona rĩngĩ, nĩ monaga rĩu nĩ athiru. Nĩ monaga hatirĩ na mwĩhoko. Nĩ monaga ũhoro wao nĩ ũrĩkĩtie, it is now over. Hallelujah! Maugaga rĩu nĩ gĩkuũ. No Jehova akĩmera kũhĩtũkĩra Musa, Nĩ niĩ ngũmũrũĩrĩra. Na nĩ twaigua atĩrĩrĩ, ciana cia Isiraeli ũngĩthomathoma rĩ, nĩ ciaturĩirwo njĩra na ikĩringa iria itune. No mbũtũ yothe ya Firaũni, o toguo maandĩko ma Ngai mauga atĩrĩrĩ, matigacoka gũciona rĩngĩ ciamereirio iria-inĩ itune na mbarathi ciao. o hamwe na ngaari cia ita makĩmeerio iria-inĩ itune, na ũhoro wao ũgĩtuĩka nĩ wathira. Haleluya! Mũrata wakwa, kiugo kĩa ũmũthĩ kĩrenda kuuga atĩa? Hihi nĩ ndwari ĩ mũciĩ gwaku? Hihi nĩ ndwari ĩ mũciĩ gwaku? Rũgama na wĩhande wega uuge atĩrĩrĩ, Mbaara ĩno ti yakwa. Ũhoro ũyũ wa mũrimũ ũyũ-rĩ, ĩno nĩ mbaara ndĩrahũũrwo, na nĩ menyete atĩ rĩrĩ, mbaara ti yakwa, niĩ no gũkira ngũkira ki, njĩtĩkie Ngai na nĩ akũũhootanĩra. Hallelujah! Ĩ hihi rĩ, nĩ andũ magũũkĩrĩire, andũ marenda nginya gũgũtunya indo wethete na hinya mũno? Andũ aya ũrona haha ũmũthĩ marakũnyarira rĩ, ndũrĩ hĩndĩ ũkamona rĩngĩ. Rũgama na wĩtĩkie Ngai na ũhoe. Hallelujah! Nĩ gũkorwo mbaara ti yaku. Haleluya! Mwana nĩ arauga atĩrĩrĩ, nĩ agũkũrũĩrĩra na mathĩna maya mothe ũrona haha-rĩ, matigũtũra na, na gũtirĩ ũndũ ona mbura yuraga, no kwarĩ mbura ya Elonino ĩgĩkiura na ĩgĩcoka ĩgĩkĩa. Haleluya! Ona kana mokĩte na tharaita, na maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, ti mbarathi kana ngari cia ita haleluya no nĩ gũ- kwĩhoka tũkwĩhoka ngai witũ ti mbarathi kana ngari cia ita gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩgũtũhotanĩra ta kwĩhoka jehova haleluya The Bible says that some trust in chariots, amwe mehokaga ngari, some trust in horses, angĩ mehokaga mbarathi, but we trust in the name of the Most High. No ithuĩ twĩhokaga rĩtwa rĩa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Hallelujah. Daudi hĩndĩ ĩrĩa aathiire kũrũa na Goliathũ-rĩ, aamwĩrire atĩrĩrĩ, Wee-rĩ, woka harĩ niĩ na matharaita, na woka harĩ niĩ na banga na ndotono, haleluya, na niĩ ndoka harĩ we na rĩtwa rĩa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ. Mbaara ĩrĩa ĩ mbere itũ ndĩrabatara matharaita mũrũ wa Ithe witũ. ndĩrabatara kũrumana mbara ĩrĩa ĩ mbere yaku rĩ ndĩrabatara ũtinde ũkĩnegena mũno mbara ĩrĩa ĩ mbere yaku ndĩrabatara ũcokanĩrie na thũ ciaku haleluya mbara ĩrĩa ĩ mbere yaku rĩ ndĩrabatarania ona ũtinde ũgĩka maũndũ manene na kũhakana mbara ĩyo nĩ ũkũrũĩrĩrwo nĩ ngai o waikara mũbango-inĩ wake Ndakwĩra kana nĩ thũ, nĩũkũrũĩrĩrũo nĩ Ngai, kana nĩ wagi, mbaara ĩno nĩĩgũthira na nĩũkũrũĩrĩrũo nĩ Ngai, nĩ tondũ Jehova nĩ Jehova Jireh. Kana nĩ kũrũara, Jehova nĩ Jehova Rapha, nĩegũkũhonia mũrimũ waku, kana ahonie andũ arĩa makwĩgiĩ, nĩ tondũ nĩũrũĩte ihinda iraihu, nĩũmahoeire, no mbaara ĩno ti yaku, mbaara nĩũkũrũĩrĩrũo nĩ Ngai. Haleluya! Nĩ gũũkĩrĩrũo nĩ thũ, Jehova El Shaddai, Ngai ũrĩa mũrũi mbaara. Haleluya! Jesu nĩ ngwendete mũrũi mbara mũnene, mbara ciakwa ciothe ũrũaga ũkahotana. Haleluya! Mbara citũ ciothe akũrũa ahotane nĩ tondũ Ngai auga nĩ auga. Haleluya! Rĩu mahinda maya ngũkwĩra atĩrĩ mũthikĩria wakwa ndũgatangĩke ngoro, ndũkamake. O na kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wĩ naguo, gĩa na hinya. Wee nĩwe ũngĩũtanja mbere ya Ngai na ũmwĩre, 'Niĩ nĩ ndakira ki. Nĩ ngũrũĩrũo nĩ Ngai. Ciana cia Isiraeli cierirũo, 'Rũgamai na muone ũhonokia wa Jehova. O nawe rũgama, na uuge atĩrĩrĩ, 'Mbaara ti yakwa. Haleluya! Bwana asifiwe! Mbaara nĩ ya Mwathani. Ndũkarũe mbaara rĩngĩ. Nĩ wĩrũĩrĩire na kanua. Nĩwĩrũĩrĩire nginya na kũhakana, nĩwĩrũĩrĩire na kũrĩra mũno, ndũkarĩre rĩngĩ, mbaara ti yaku. Nĩwĩrũĩrĩire nginya na gũtangĩka ngoro, ĩ atĩ maandĩko ma Ngai makauga atĩrĩrĩ, nũ ũcio ũngĩhota kwĩongerera kwĩongerera o nakĩ nĩ ũndũ wa gũtangĩka? Haleluya! Mũtigatangĩke ngoro nĩ mwĩhokete Ngai. Haleluya! Na mbaara ĩno-rĩ, nĩwe ũkũrũa, nĩwe ũgũtũrũĩrĩra. na tumĩre tũrĩ ahotani because we are more than conquerors. Tũrĩ makĩria ahotani thĩinĩ wa Kristo ũrĩa watwendire na mbara nĩ tũkũhotana ciothe iria ũkĩrĩirwo nĩ neighbors, iria ũkĩrĩirwo nĩ andũ a family, iria ũkĩrĩirwo nĩ andũ a itũũra, iria ũkĩrĩirwo wĩra-inĩ, mbara icio ciothe nĩcio iranyitwo hamwe ikaunganishwo ikarũo nĩ Ngai kũndũ ithuĩ tũtarona tũkaumĩra tũrĩ ahotani. This is a won battle. Nĩ mbara hotane. Mũrata wakwa, reke ngũhoere na twĩtĩkie Ngai atĩ rĩngĩ atĩ nĩ agũtũhotanĩra mbara iria ciothe ci mbere itũ. Njĩtagwo MC Ndegwa wa Ng'ondu na Kristo nĩ ekĩte ngoro yakwa wega na akahe kĩĩrĩgĩrĩro tondũ niĩ nĩ njũĩ nĩ andũĩrĩire mbara. Reke tũhoe. Ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũcokeria ngatho. na twakwambarĩra nĩ tondũ wa wega waku. Nĩ twagwĩta Ngai witũ nĩ tondũ nĩ ũgũtũrũĩrĩra mbaara iria i mbere itũ, tondũ we wĩ Jehova El Shaddai, Ngai ũtarahotwo, Ngai ũtaracenjia na mahinda, na nĩ tũgũkwĩhoka nĩgetha ũtũrũĩrĩre mbaara citũ. We wĩ mũhotani Jehova Ngai, na tũrĩ thĩinĩ waku. twĩ makĩria ma ahotani. Twahoya twĩtĩkĩtie mbaara citũ nĩ ũgũcirũa, na ithuĩ Mwathani tũgũthiĩ o kuoya ũhotani witũ, tondũ twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Amen. Amen. Amen. Thiĩ ũ subscribe channel yakwa, wona mahunjio maya nĩ ũgũkora nginya nyĩmbo kuo, na Ngai nĩ egũkũrathima ũgĩthiĩ na mbere. na kũigua kiugo kĩa ngai to kwĩrora gwiki tu hinya hau handĩkĩtwo subscribe nĩgetha ndũmĩrĩri ici ndĩraheana ikinyagĩre andũ aingĩ god bless you so much no ũgĩe na mahinda mega na ũmenye atĩrĩrĩ mbara ti yaku mbara nĩ ũkũrĩrwo nĩ mwathani kwa heri god bless you amen